Tutan i America siseh, vawleicung pumpuluk siseh, harnak kan tonmi hi mi tampi kan dihlak nawn tein thinphang thlalau in kan um. A ṭih zong kan ṭih, a leu zong kan chuak ngam lo. Vawlei cung a thimi zong an tam, America zong a thimi an tam. Mah hi chungah hin kan i Laimi zong Pathian nih kan hmuh pheng seh ti kha kan thlacam pengmi a si. Tucaan ah hin nan umnak ah cio nan in chung cio ah Pathian thazaang, Pathian bia in thazaang i peknak chim kan timhmi hi Baibal ca chung in ka lakmi a si. Thaikual hi bantuk ṭih hlah uh tinak hi tampi a um nain pakhat ka duh bikmi cu Isaiah sawm li le pakhat chung ta a si. Hme pariat in ka rel lai i Baibal caan na nge cun rak zoh cio ve u law. Prophet Isaiah nih chimmi Sihmanhsehlaw Israel ka sal, nangmah cu keimah nih kaan thimmi miphun na si. Ka hawi Abraham tefa na si. Vanhram beng khin kaan ratpi, vawleicung a hlatnak miphun in Kaan kawh i, Nang cu ka sal a si, kaan ti. Kaan hlaw lai lo, a thim in kaan thim lehlam. Na thinphang hlah, na sinah ka um ko. Keimah cu na Pathian ka si, zeihmanh ti hlah. Kaan ṭhawnter lai i kaan bawmh lai. Kaan huhphenh lai i kaan khamh lai. A hme hleili ka van rel ta lai. Bawipa nih aa thawh i, Israel, na hme te ko i na der ngai ko nain na thinphang hlah. Kaan bawmh lai. Keimah Israel Pathian thiang hi nangmah aan khamtu cu ka si. Ka kapthian bia ka relmi si. Kan dihlak aw kan ka duhmi cu ka tlangpi ah ṭih hlah, na sinah ka um ko ti khi si. Mah hi ṭih hlah timi hi kan Baibal ca chungah biafang kawlnak concordance chungah ka zoh i very interesting simi cu phundang te a si ti ka ruahmi cu ṭih hlah timi hi voi za thum le voi sawm ruk le voi nga Baibal ca chungah a um tiah an ti. Le maw cucu vei zathlum sawmuk le vei nga cu profet nih Pathian min in an timi zong siseh, Pathian nih direct in a chimmi zong siseh aa tel dih. Zathlum le sawmruk rupang ah cu mah hi sullam a ngei men lai ti hna ka ruat. Sullam a ngei ahcun zei dah si kho ti ahcun Pathian nih nifatin te hi Ṭih hlah, na thinphang hlah, na sinah ka um ko tiah a minung hna sinah a chim duhmi si lai ti ka ruat. Culokah cun a vei zathum zervei sawm ve nga tengtengte Baibal ca chung a um cu phundang a si tiah ka ruah. Cucaah Pathian nih hin a fale hi thinphang, thlalau in rumter a kan duh lo. Nifatin te hi ṭi hlah u, nan sinek a um ko, a kan ṭihmi hi a ṭih duhmi hrimhrim a si. Nifatin te hnangam i um ding, thlaphang lo in um ding hi a kan duh tiah ruahnak ka ngei. Atu kan caan zong ahcun Mah cu bantuk cu ruah caan si tein ruah. Cun a pahnihnak phundang te a sinak zet a si ti ahcun mah cu ti ti hlah a ti tikah hin a fa Israel mi pawl an ṭih caan ah a ti ṭheu an phan caan ah ti ṭheu an hnangam caan le nelawmh caan le puan tuah caan a si ṭheu lo An ṭih caan, an phan caan, an ṭah caan ah a ra lengmang ṭheu. Bianabia Exodus a ngan pali chungah Pathian nih Moses a kawh tikah Moses Izipt ram ah Israel mi sal an taang, kan thlah lai, na vong chuah hna lai ti tikah Moses nih a ṭih ngai. Bawipa ka si kho lai lo, midang fial ko hna ti peng. Saram Pathian nih amah a thim caah Moses na sin a tlawm lai a ti caah a chuahter taktak hna in Moses nih. Cun radang ka hmuhmi hoi cu Joshua kha Moses a thih hnuah Joshua kha Israel mi pawl hruaitu a cang i Joshua nih Kanaan ram an phanh tikah Kanaan ram kha lak ding an timh tikah Pathian nih zeitindah tiah Joshua thi hlah, na kut chungah kan pek ding co hna. Joshua thinlung cun ṭih ding a um si lai, phanmi um lai, zeicahtiah Kanaan ram kha Pathian zum lotu lawngte an si cah tiin nung ngai, doh ding an tampi ral tampi an nei. Zeitindah mei ka doh khawh hna lai tiah ruat ṭhep lai. A van sang lai, mah cu ti Pathian nih Joshua ti hlah. na ral pawl na kut chung khan peknak aw a ti kha a si. Cu bantukin a dang zong Bia bantin sorla Israel miphun lakah miphun minthang bik cu David si. David kha Pathian nih a thimi siangpahrang si ding a si. A si deuh hlanah Saul siangpahrang nih a na chuah i thah ding na kawl le a ralkap a thlai khua se kip an kawl. Mah hlan lioah khan David kha thinphang loin a um lai kan ti awk si hrimhrim lo. A phang ngai lai. An ka tlaih lai ti a vaak. A le an tlai ngam an tlai kho taktak lo. Sihmanhsehlaw mah kha lio i hla phuahmi kha a si tiah kan ruah i samang an kul le sarih hna khi zeitindah a ti tiah cun cuti A ti phan lio ah khah phuahmi si dawh a si kan ti. Sang kul le sarih hme pakhat ah Bawipa cu ka ceunak le ka khamhnak a si. A hodak a ṭih hna lai. Bawipa cu a ka hupphengtu ralhruang a si. Ka thin a phang lai lo. Ti kha mai ṭialmi si hlan sak tawn ni si. Cucaah cun Pathian nih hin ṭihphan cio caan ah a zaangfahnak le a kan zawn a kan ruahnak le a kan huhphenhnak le kan ralhruang a sinak kha kan sin a chim lengmang tinak a si i ka rin caah. Cun tun ni hin ka va relmi kha Isaiah sawm li le pakhat he pariat tiang theili tiang ka relmi kha a tawinak in cun van tilsal a Pathum pali cu van langhter ka duhmi a um i pakhat cu zei na si tiah, Maw Israel, nang cu kan thimmi na si, ka sal na si, a ka riantu na si. Kan thimmi na si, kan thlaw lai lo. Pahnihnak ah, na thinphang hla na sinah ko ko. Keimah cu na Pathian ka si, zeihmanh ti hlah, a ti si. Pathian bia Isaiah nih a chim. Pathumnak ah na cung i a thin a hungmi cu hmaichiatnak le nunzahnak an tong lai. Nangmah an dohtu cu an thi lai, a ti. Mah hi zawn ah hin ka van ruah ngaimi cu a kan dohtu, a kan hrawktu, a kan chiatchuahtu coronavirus zong hi a thi ve ko lai. Tuan a hau. Ti ka thinlung cu a chuak ngai. Zeicah te zungzal in virus mi a zawh ter bal lo. A dih caan a um ko lai. A thih caan um ko lai. Tu zong hi A zual ngai nain a thih caan a ra ko lai. Pathian nih khua kan ṭhanpiak lai a zumh ngai. Palingaak zeitinatiah maw Israel, miphun fate na si, mi ṭawntai na si. Sihmanhsehlaw zeihmanh phang hlah, kaan bawmh lai. Keimah Israel Pathian thiang hi nangmah an khamh an si. Mah hi ahhin a ka ruahter ngaimi thil a si tiah Israel miphun hme tein an si. Mi ṭawntai tein an si. Sinain kan ṭat lai, kan bawmh lai. Kannih Laimi ta mi hmete, miphun hmete, mi ṭawntai te. Sinain Pathian nih a kan thim tiah kan ruah i America hna hmun dangdang hna kan phan i Kan ruahnak vialte in Pathian ah kan umpi ngai ko, kan khat ko ti kan ruat. Cucaah miphun hmete, mi tawntai te zong Pathian nih thluachuah a kan pek, a kan umpi da kaw ti hi nan sin lo kan si duh ngai si. Cun mah hi he naa pe in ka van chim duh mi cu kan Bawi Jesuh Khrih kong a si. A tawinak in ka chim lo ahcun a sau tuk lai. Jesuh Khrih cu kum thum a chaw a ṭuan i a zerh na lo mi kha ṭihphannak zerh a si. Thlaphannak zerh a si. Mah cu thlaphan caan ahcun Jesuh Khrih a ṭih lai a phang lai tik ka ruahnak cu ka biabia amah zultu lakah a dawt ngaimi nih Judas Iskariot nih a rawi.

Amah kha an tlaihnak dingah Judah Iskariot nih a fialmi hna, a sawmmi hna ralkap le midik nih an va tlaih. Mi fir bantuk a zapi an va tlaih. A phan lo ding hi si lo, a ṭih lo ding hi si lo tiah ka ruat. Cun mah kha Phaamsan nih kan hnulei zarh i Hosana, Hosana Pathian nih a rami chuak ko seh ti a aumi pawl vialte nih khan Bawi Jesuh an tlaih tikah bia an ceih tikah thi seh thi seh tiin au zeitluk in dah Bawi Jesuh Khrih thinlung a fah lai ti lo amah conglawngtu a thangṭhattu a sunlawihtu kha zarhkhat hnu ahcun thi seh ti autu an cang minung ngai hi an thinlung aa ṭhen zia cu An thlah an thahnak hi Calvary tlang a si lo ai, Tiluru tlang. Mi tampi an thah ṭhan, Bawi Jesuh hlan ah tampi an thahnak tlang a si. Hmun zak ti a si, hmun chia kha an ruat, macan khan ter. Lampi ah an tuk an vuak hnu ah a vailam tah kha phawt kho lo cu an phawk ter, an put ter, a put kho lo mi dang an fial. Thir in an khenh, A vorhlei cuam i a thuum a pe. Vorhlei a kehlei a ṭhingmui pa pakhat nih, Ziah, midang na khamh hna ziarah na kannih na kan khamh lo, Messiah cu an si taktak lo maw? A pawngin lam a kalmi hna nih, Messiah na si hi cun vailamtah cung an tumtu han kan in zumh lai. Kha bantuk serhsatnak kha tampi a tlung. A thinlung a fah lai zia, a har lai zia. Le vawlei cung i misual vialte caahlanhnak dingah a thisen a chuak, a nunnak a pek, a nunnak a har. Thinlung a har. A har lai zia ti ka tuah tlak Le cu bantuk he cun a thi tikah khuaruahhar suk zo ka pa ngaithiam na ti tha cang ko. Ka pa na kun chungah ka thlarau kan pek ti khawh. A thi. A zultu vialte hna pakhat rat. A vian ceih tik zongah an leh dih, an i thup dih. An thah tik zongah zeihmanh tuh awk an um lo. Biak awk zong an um lo. Cu tluk cun an zam tak bik. Bawi Zuk thinlung a hau lai. Le an fih caah an zaammi a si tuk. Sihmanhsehlaw Pathian nih hnamnak a chuahter hoi i biathlumnak kha a tho i a thawh tikah zeitindah a zultu a ṭha kha daihnak um ko sen an si na, a ti. An phan lioah, an i thuh lioah, an ṭih lioah

Cucaah kan Bawipa Bawi Jesuh Khrih zong nih Baibal cahlun chung i biakam hlun chung i Pathian awpa bantukte nan sinah tlaihnak um ko seh. Pathian fa si rua, Pathian thluak si cang. Te cucaah cun tu caan kan i laimi Amerika kan um zongah, khuazei khuazei kan um, Kawlram kan um zongah Zawtnak ṭhalo ngan eu phunkhat kan ton i tihphan kan um lio ahhin Pathian bia i a kan hnemhnak cu ṭihlau an sinak a um ko. Bawi Jesuh Khrih bia kha nan sinah vawlei dok hlan lo a um lai a kan ti kha. Na cu ca cun hi ka chimmi zong a ngaimitu vialte nan sinah daihnak hmu ko seh. Pathian nih thluachuah in pe ko hna seh.